Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer, baabi a Nyankopɔn de abɛduru ɛnnɛ da yɛn nso ni. Abusuafoɔ, Nyame nhyira obi biara a ɛnnɛ da yi wagye akonwa na ɔba abɛhwɛ ɔsoro kaseɛ dwumadie. Nyame nhyira mo bebree. Maame Christie a ɔwɔ Sankore, mate wo nka sɛ wohwɛ me. Nyame nhyira wo ne w'asefoɔ, wo yam mma nyinaa, ɔbaatan pa. Nyame nhyira wo bebree. Sɛnea yɛn nsa kokuru mo ti ho mmɔ pɔ no, mɛtwa me ho akɔgye m'aboafoɔ nkratoɔ. Na dwumadie bi sɛ ɛbɛtumi de aba abɛsom mo a, ebinom na asɔ yɛn ase. Mpaebɔ Herbal Centre wɔde Mpaebɔ Malamis aba adwaman so. Sɛ meka Mpaebɔ Malamis ho asɛm a, ɛnneɛ na menim deɛ mereka, ɛfiri sɛ aduro no me ankasa masɔ ahwɛ. na mahu nea ɛwom na meka. Sɛ ɛyɛ atiridii anaasɛ malaria na ɛrehaw a, me nua dɔfo, bɔ wura Mpaebɔ Herbal Center anaasɛ kɔpɛ mpaebɔ malanes bi na tɔ, na ɛno na ebetumi atu malaria anaasɛ ɛde ama wo na woanya w'ahoɔden no fapem. Sɛ wopɛ ne dodoɔ na atu nso na woatɔn a, wobɛnya. Ne saa nti, frɛ Maame Regina a ɔda Mpaebɔ Herbal Center ano wɔ ahomatorofoɔ wei so, 0208 15 88 06, 0208 15 Eight eight zero six Ɛno na wobɛfrɛ na woatumi anya Maame Regina na woatumi anya duro no, nea wopɛ biara na wo nso woatumi anya w'ahoɔden no fapem. Afei nso ɛnam papa fie. Sɛ meka sɛ ɛnam papa fie a, na meka efie a sɛ wobɔ wura mu a, ɛnam bi a wopɛ biara wo nsa bɛtumi aka. Sɛ ɛyɛ meat o, fish o, ebiara wo nsa bɛtumi aka. Enti Sista Abena, sɛ wopɛ nam a wode bɛbɔ nkwan ama Blackwoods na ne ho atɔ no, watumi adɔ wo yie a, bɔ wura ɛnam papa fie. Wo nsa bɛka. Ebia woanya party, wobɛyɛ party bi, wonhia nam a wode bɛ serve w'ahɔhoɔ, woabue cold store ketewa bi, wonhia nam a wode bɛgu mu a, mepakyɛw ɛno nso, wo nsa bɛka. Ne sɛnti yɛ nam papa fie. Frɛ yɛn ɛwɔ ahomatorofoɔ yi so, 0249287398, 0249287398, ɛhɔ, ɛno na wobɛfrɛ na woatumi anya nam papa fie na woabɔ awura hɔ na woakɔpɛ nam biara a wopɛ biara. Me nkyɛle ho, me din ara ne Nana Agyei Bɔhyɛba, Agyei Bɔhyɛba. Mekɔgye aboafoɔ nkratoɔ no ara sɛ meba nea aka no, mede aba abɛpe wo so. Twɛn me seesei ara, mɛnkɔ baabiara. Nyame adehyeɛ, Nyame mma Christ asomdwoeɛ nka mo nyinaa. Sɛ mo nyinaa modi adanseɛ sɛ wiase no ayɛ den, aane, ɛyɛ ampa wiase no ayɛ den paa. Ne sɛ nti Satan nso nam kwan bi so pɛ sɛ owia Nyankopɔn mma na ɔde wɔn kɔ ɔsɛeɛ mu. Ɛno nso nti na Nyankopɔn de dwumadie ato ne din Ɔsoro Kaseɛ. Aane, wote no yie, Ɔsoro Kaseɛ. Awurade na ɛne yɛn reba abɛkasa. Ne sɛ nti hyia wo nuabarima Nana Adjei Bɔhyɛba wɔ Rejoice TV. Aane, wote no yie, Rejoice TV. Ɛhɔ na wobɛnya Ɔsoro Kaseɛ no bi ahwɛ. Yɛne asɔfoɔ kuku dam. ɛna ahyia ne awura twerɛsɛm no mu na yɛyi nokorɛ nokorɛ no ankasa deɛ adi akyerɛ wo na watumi afa kwan pa no so na watumi anya ɔsoro ahemman mu kwan no bi hyia me rejoice tv kwasi ɛda no nsia kɔsi no nsia mpaa mu biara ɛyɛ ɔsoro kaseɛ awurade na ɛne yɛn kasa numa yɛ kuo asɔ yɛ ase ɛyɛ ɔsoro bɛkasa amama koma tɔmeyɛ Abusuafoɔ, mekraa mo sɛ mekɔgye aboafoɔ nkratoɔ na maba. Nea ɛdi kan a mepɛ sɛ mɛka kyerɛ wo no, sɛ nnwom yi a ɛbɔɔ seesei a w'ankasa wohwɛeɛ yi, ɛyɛ me nuabarima Young Paddy. Nnwom no ayɛ wo dɛ. Me nuabarima no bebree na ɛwɔ ne mu, ɔwɔ talent no, biribi wɔ ne mu, na ɔpɛ boafoɔ. Boafoɔ ne hwan? Enti sɛ wopɛ sɛ woboa me nuabarima wei a, woboa no a wo sika nhyɛ because me ara mahwɛ ne nnwom a watwerɛ. Nnwom no mu yɛ dɛ na wohwɛ ne first album yi koraa, ne first clip yi koraa a, w'ankasa wobɛbɔ wo nsam. Enti mesrɛ wo baby, sɛ wopɛ sɛ Wo sponsor na mepakyɛw number no egu screen no so frɛ no ahaa frɛ no na ɔde fa sɔ nase na wabrabɔ ɔno nso ɔbɛtumi ama wadu yɛ ɛnwom no number no wɔ nnwom no mu enti no wo nsa bɛtumi aka no na watumi a sponsor no na wo nso watumi anya neɛ wo hwehwɛ Nyame nhyira wo bebree. Abusuafoɔ ɛnnɛ deɛ ɔsoro kaseɛ dwumadi yɛasen aba biom yɛama no ahogoɔ nso because yɛnni abere sɛdeɛ satan nso anni abere no wato nkorɔfoɔ agu wiase na wɔresɛe wiase no seisei yɛn nso yɛnni abere paa enti ɛnnɛ dɛn mewɔ me papa Apostle Michael Afiaku Bongrate a ɔda The Lost Pond Taiwa Ministry International ano no. Mewɔ no wɔ hanom sɛ ɛnnɛ yɛbɛwura Soro Kaseɛ dwumadie mu. Ana afei nso yɛnkasa yɛ sɔfoɔ baako pɛ a last week mo nyaa no, Apostle Evans K. Anum a ɔda The Faith Apostle Ministry International ano. Mewɔ no nso wɔ hanom sei. Na mpɛ sɛ medi kan de pɔ bi to wo tirim. Nyankopɔn wɔ hɔ ma obi biara. Sɛ wobɛgyina de na wobɛsom no yie nko ara deɛ ɔbɛgye wo. Ɛdɛn nti na wobɛkɔ akɔsom bosom? Ma menkyerɛ wo bosonsom ase yie ansa na yɛahyɛ dwumadie no ase. Sɛ yɛse bosonsom a, me ansa na yɛbɛwo me na bosonsom wɔ hɔ dada. Bosonsom wɔ hɔ ansa na yɛwo me. Yɛwo me to mu na mapue afiri mu na meka deɛ mahu de akyerɛ wo. Ma menkyerɛ wo bosonsom ase. Bosonsom yɛ ɔsom a ɛyɛ wo ara wobɔ so som. Ɔsom a w'ankasa wobɔ so wopɛ sɛ wosom. Ɛdɛn ntia? Nipa nyɛ wo ara na wobɔɔ wo ho. Kahu sɛ nyɛ woana ɔbɔɔ ho o, obi na ɛbɔɔ wo, Nyankopɔn bi na ɛbɔɔ wo sɛ som no, enti sɛ wonsom me na sɛ wode boɔ bi bɛto hɔ na watwa mogya agu so na wasom no a, ɛyɛ wankasa wobo so som, enti abosomsom na ɛno no, ɛyɛ wankasa wobo so som, ɛne saa nti abosomsom na ɛno no no, enti no monhwɛ yie na moankɔ ankɔsom bosom na moammɛnya ɛnome. Ɛna no ɛyɛ Last week no, Ɔsoro Kaseɛ dwumadie wurawura mu ara de kɔhuu sɛ Kristosom ne ɔsom a ɛtwa sɛ obiara som na yɛkɔɔ no bebree. Ɛnnɛ deɛ yɛsan abɛto ɛno ara so because Ɔsoro Kaseɛ dwumadie deɛ topic biara yɛde one month na ɛtrace mu, yɛtumi ahu nokorɛ no yie. Enti sɛ wohwɛ me a, wohwɛ a woyɛ sɔfoɔ wopɛ sɛ ɔba so biara ɛkwan da hɔ, wobɛtumi afrɛ number no a ɛwɔ screen no so no, zero two four six six one two six six seven, na wo nso woatumi aba bi na woaba abɛyɛ bi saa pɛpɛɛpɛ. Paapa last week wamma ahaa yɛ trazy topic wei aa de kɔduu baabi but mepɛ sɛ wo nso wayɛ panin mepɛ sɛ wo nso wokyerɛm duru baabi ne yɛnhwɛ adeɛ sɛ ɔsom ɛyɛ religion ɛno ne sɛn anaasɛ ɔsom no ɛfiri he baeɛ mpɛ sɛ eh, wiase nyinaa ɛhu sɛdeɛ ɔsom no yɛ ahaa. Yoo, yɛda Awurade teasefo ase ɛnnɛ anwummere yi nso. Ɔsom deɛ, anka ɔsom no ankasa deɛ baako pɛ na yɛnim sɛ ɛwɔ hɔ. Nanso ɛsiane sɛ nimdeɛ dodoɔ nti no, seesei yɛwɔ ɔsom ahodoɔ mmiɛnsa. Na saa som ahodoɔ mmiɛnsa no, yɛwɔ Christian religion, yɛwɔ Islamic religion, ɛnna yɛwɔ traditional religion. Ba religion a anka ɛyɛ papa a ɛtwa sɛ nnipa de ne ho to so yɛ Christian religion. Amen. Amen.
Deɛ nti ama a meka no saa ne sɛ, Christian religion no, hwan bisa ho sɛ hwan na ɛbɔɔ wo ba asase wei so? Onipa na ɔbɔɔ wo ba asase wei so no, yɛfrɛ no Onyankoropɔn. Obi ammɔ no. Sɛ Nyame wei, Bible sɛ, ɔse ma yɛnyɛ nyame foforɔ biara nka ne ho. sɛnea ɔkaa wɔ Exodus chapter twenty verse number three downwards no, ɔsɛ ɛnyɛ nyame foforɔ bi anka me ho sɛ nhoni sɛ deɛ bɛn na saa nyame foforɔ wɔ nyinaa no ɛyɛ nhoni anaasɛ ɛyɛ adeɛ bi a nipa de ne nsa yɛ na ɛyɛ honhom bi a ɛyɛ borɔnsam honhom na ɛbɛwura mu ɛna ɛbɛyɛ saa adeɛ no ɛbɛyɛ bosom no. Yo, yo, paapa mate wase. Enti na kyerɛ sɛ mete wase a Nyankopɔn se ma yɛnyɛ nyame foforɔ bi anka ne ho. Ɛnka ne ho. Enti na kyerɛ sɛ Kristosom no ara na ɛsɛ sɛ yɛsom? Ɛno na ɛsɛ sɛ yɛsom.
Yoo.
Papa, wɔakyerɛ mu o, na mepɛ sɛ mede asɛm bi nso to nso ani na nso wotumi ma me mmuaeɛ no, papa. Yɛnkɔ. Ɔse mɛyɛ nyame foforɔ bi anka ne ho. Seesei bosom, yɛhu sɛ abosom, bosom, ɛ, abosomfoɔ no, wɔtwa mogya na ɛgu nneɛma so de yɛ wɔn nneɛma. Nso sɛ mede m'ani to mu a, sɛ wohwɛ, ɛm, Genesis chapter number one verse twenty six no a, dabi, Wohwɛ aber a aber a na Jacob botu kwan no a, eh, Jacob botu kwan no, Bible se ɔkɔ ɔkɔbrɛɛ no daeɛ de ne titiriw boɔ bi so, ɔsõ daeɛ huu abɔfoɔ bi, n'ani so tee no, na saa aboɔ no, ɔtwaa mogya guu so de yɛɛ altar. Ɛnnɛ obi yɛbɛka se yɛbosom nneɛma a, adɛn na ɛno nso Jacob, ɔno nso sɛ Nyankopɔn kroyɛa? Amen.
Amen. Meda m'atiefoɔ nyinaa ase ne m'ahwɛfoɔ. Ɛnnɛ Awurade na yɛda no ase sɛ wama yɛn this opportunity. But asɛm kakra a meka ne sɛ, na saa nneɛma no nyina wɔ hɔ but aber a Yesu bewuiɛ pɛ, ɔse nneɛma no bi wɔ hɔ nom a sɛdeɛ na Yesu reka no obi bisa no sɛ papa na adɛn nti na wosɛe mmara no ɔse mensɛe no na mmom mede bi na ɛka hoɔ. Seesei a no nneɛma no bebree atɛne abɛyɛ different a ama nyamesom no asesa de aba another level ama yɛn nyinaa. Meka no sei a na meka no sɛn? Esiane sɛ first no Even obi yɛ bɔne, mpatadeɛ ne adeɛ nyinaa ne yɛtwa mogya ne yɛde ayɛ. But seesei ara no ne nyinaa asesa. Nyankopɔn sɛ, wo deɛ mobɔ Yesu dini na mobɛn me a, saa nneɛma no nyinaa no, woayɛ bɔne o, woayɛ dɛn o, woayɛ dɛn o, woayɛ dɛn o, mede ayɛ dɛn? Mede akyɛ wo. Enti no Jacob pɛn so ne ɛnnɛ no, difference kakra ayɛ dɛn? Aba mu. Na meka nso a, na meka sɛ, Jacob ne nnwuma a ɔyɛeɛ no, yɛmmisa yɛn ho sɛ, ɛno bi ne yɛyɛ anaa? Amen o. Abrabɔ a wɔbɔɔeɛ, anamɔntu a wɔtuuiɛ, nnwuma a na wɔreyɛ no, ɛnyɛ no bi na yɛyɛɛ dɛn? Yɛyɛeɛ. Ɛn, ɔno nso deɛ, ɔhuu abɔfoɔ no, ɔtee sɛ abɔfoɔ no reyɛ dɛn? Rekasa kyerɛ no. Enti abɔfoɔ no nkasaeɛ a wɔkaeɛ no, ɛno nso anamɔn na ɔyɛɛ dɛn? Ɔtuuiɛ. But now, seesei a na meka koraa mpo no a, nyamesom no, yes still, nyamesom ne som a ɛsɛ sɛ yɛdi akyire. But nyamesom no, ɛtɔ mmere bi a, atɛne akɔduru level bi a, abosonsom no abɔ awura nyamesom mu. Enti sɛ obi so ɔnte aseɛ a, mɛtumi akyerɛ mu kakra de akyerɛ nnipa ma de akyerɛ Nyankopɔn ma de akyerɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a wɔhwɛ yɛn nyinaa. Nyamesom a meka sɛ adane akɔdi abosonsom side no, first no na wɔto nnwom, wɔse hɛ agyimifoɔ, ɛɛ ntetekwaa, wɔn a ɛnnibie nnɛ som deɛn? Abosom. ɛsom Nyankopɔn, ɛna sikafoɔ ne aberempɔn na ɛsom abosom. Ɛsiane sɛ wokɔ bosom hɔ a, wɔbɛka kyerɛ wo sɛ, Fa odwan bra, fa nantwie bra, kɔtɔ akɔmfam, kɔtɔ wei, megye sei, megye sei ansa na mayɛ sei de ama wo. Enti obi a ɔnni bi no, there is no way sɛ ɔbɛkɔ bosom no hɔ. Agye ɔkɔ Nyankopɔn, Nyankopɔn deɛ ɔse mede maa kwa, enti mo nso momfa nyɛ dɛn? Momfa mma kwa. By now no, sɔfo, sesie asɔfoɔ no, yɛcharge. Enti bosom ne asɔfoɔ, difference a ɛwɔ mu no, ɛne nea ɛwɛn.
Ɛnanom, mibisaa saa asɛm wei, mantumi annya mmuae papa biara. Mepɛ sɛ mesan bisa no nnɛ. Aha! Ɔsɔfo Emmanuel Abɛmpa wɔ Kumasi. Ɛna no frɛɛ me ka kyerɛɛ me sɛ, Percy ka asɛm bi, dif, Odiyifoɔ Percy ka asɛm bi sɛ, ɛɛ, Nyame, Nyame Agya, Nyame Ɔba, Nyame Honhom Kronkron nka sɛ ɛba ne saa. Ɛ, ɛte saa. Na mekɔ bisaa no mu no, ɔse, Asɛm a ɔkae no, ɔnkyerɛ sɛ wɔn da, obiara ne, obiara yɛ Nyame, na mmom, ɛyɛ Nyame baako pɛ no a ɛyɛ Nyame Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron. Nti mepɛ a mo kyɛw sɛ, wohwɛ me a, Saa na ɛteɛ. Nyame nhyira wo bebree. Paapa, ɛna no mebisaa se mantumi anyɛ mmuae papa biara. Ɛdɛn ne fapem a yɛbɛtumi agyina so seesei aka sɛ ɛno ne nea enti a ɛsɛ sɛ yɛsom Christ, Christ, Kristosom ne ɔsom a ɛsɛ sɛ yɛsom? Yoo, yɛda Awurade Nyankopɔn teasefo ase esiane sɛ Bible sɛ na Onyankopɔn ka sɛ momma yɛmmɔ nnipa se yɛn suban ne yɛn nsɛsoɔ. Na Onyankopɔn bɔɔ onipa sɛ ne so ne ne nsɛsoɔ, na Nyankopɔn de tumi ahyɛ nipa nsa sɛ ɔnhwɛ nneɛma a ɛwɔ asaase wei so nyinaa so wɔ Genesis hɔ no. Na Bible sɛ na ɛberɛ a na nnipa wɔ hɔ no, ɔne Adam ne Eve ara na ɛwɔ hɔ. Na prɛko pɛ na bronsam bɔ wura turo mu hɔ, ɔno deɛ ɔyɛ ɔsɛefoɔ. Nti ɔbɔ wura turo mu hɔ no, animuonyam a ɛda nipa so a ɛma Onyankropɔn ne nipa ntam ko no, ɔbɛdanee saa animuonyam no firii nipa so. Enti ɛkɔbaa sɛ ɛbaa no sɛ wiɛ na onipa suro nti onipa dwanee, ehu no, ehu bi ato nnipa so. Nti Onyankopɔn baa sɛ ɔbɛsrɛ nnipa no, ɔse, na onipa wɔ he? Na ɔse, mehuu no, mesuroe. Ɛdeɛn na wosuroe? Aduaba no a mese manni no, woadi? Ɔse, aane, esiane sɛ Ɔtweaseɛ na ɔbaa turo mu nti ɛnam a nnipa yɛ bɔne na Onyankopɔn sɛ ɔnunuu sɛ ɔbɔɔ nnipa no asɛne nti ɔbɛsɛe asase wei so nyinaa nti ɛbaa no sɛ ɛntumi nyɛ yie saa nti yɛwɔ Yesu a ɔgyina mu sɛ a Agya adeɛ a yɛyɛeɛ no yɛyɛ bɔɔ mu Na sɛ woayɛ adeɛ awie na sɛ adeɛ no asɛe a, wowɔ tumi sɛ wosan siesie. Enti ma me kwan na me nso menyɛ dɛn? Memmra asase wei so na memmra na memfa me mogya, sɛnea yɛn sɔfoɔ, apostle no a ɔreka no, memfa me mogya mmɛyɛ mpata twan. Na nka no yɛtwa nnwan, na ɛnnɛ mmerɛ anka wobɛtumi atwa. Enti memfa me mogya mmɛyɛ mpata twan because na ɛno no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ɛtwa si, yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ complete. Enti Yesu bae de ne mogya bɛyɛ mpata dwan. Enti Yesu owuo no a ɔbɛwuiɛ no, ɛno na ɛde saa nyamesom no yɛ dɛn baeɛ. Na ɛno nso na aboa yɛn nnɛ. Nti ɛsɛ sɛ yɛnni mogya bi a yɛtwa gu hɔ bio. Amen. Enti ɛno na ɛma
Agya me ba, mepɛ sɛ mebisa sɛ bi. Nea ɔka no nyinaa de mate aseɛ but mepɛ sɛ menya point, asɛm korɔ pɔtee a ɛkyerɛ sɛ Kristosom ne ɔsom a Ɔbɔadeɛ no ayi asi hɔ sɛ yɛnsom no. Papa, aha, brɛ me. Amen o. Kakra a mɛka na mɛka atoa Kristofoɔ ne agyidifoɔ ne wɔn a ɛhwɛ yɛn nyinaa asom ne wɔn adwene mu nyinaa ne sɛ, Wokan Luke ten the verse number twenty no a, ɛfiri seventeen to twenty no. Mepa kyɛw, wo a wohwɛ me, wɔse Luke ten verse number sɛn? Seventeen to twenty no. Verse seventeen to twenty, fa wo Bible no abie. Seventeen no, ɛyɛ me dɛ pa ara. Ɔse, Mehuu sɛ ɔbronsam no, wahwe ase te sɛ anyenam. Nti wokan kɔ a, ɔse, Hɛ! Ɛɛ, mo mma, ɛɛ, ɔse, yɛn ani agye sɛ bronsam ayɛ dɛn? Abrɛ ne ho ase ama yɛn. Ɔse, Ahonhom bɔne, adaemone, akaberekye ne wɔn a ɛka wɔn nyinaa abrɛ wɔn ho ase ama mo. Nti wokan du twenty no a, ɛno na ɛyɛ me dɛ pa ara. Ɔse, Momma mo ani nnye sɛ boronsam no abrɛ ne ho ase ama me, na mmom momma mo ani nnye sɛ yɛatwerɛ mo din wɔ nkwa nwoma no mu. Ɛno ne adeɛ a mepɛ sɛ yɛhunu sɛ nkwa nwoma no, because yɛpɛ baabi papa bi, yɛpɛ tenabea pa bi, yɛpɛ heaven ayɛ dɛn? akɔ. Enti wokan Mateo no, Mateo four no, Bible sɛ na berɛ a Yesu kɔyɛɛ akɔnkyene ne adeɛ a wɔba nyinaa, boronsam hyiaa no, ɔsɔɔ no hwɛeɛ. Enti ɔka kyerɛɛ no sɛ, wopɛ akoto me, Sɛ, Ahenni ne agyapadeɛ ne adeɛ a ɛwɔ hɔ nyinaa, memfa ne nyinaa nhyɛ wo nsa anaa? Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ, Hwɛ, ɛnsɔ w'Awurade wo Nyankopɔn nyɛ dɛn nhwɛ. Nti ɔka kyerɛɛ no sɛ, Wone onyame ba no a, dane boɔ yi abɔ odoo. Ɛnnɛ, nsɛnkyerɛnne enti no, Ahenni no na ɛsɛ sɛ yɛkɔ. Agya, agya, mate w'ase, nea woka no nyinaa mate. Na mmom nea merebisa ne sɛ, dɛn paa ne fapem a yɛbɛtumi ahu sɛ Kristosom ne ɔsom a Nya ewiase nyinaa hwɛ yɛn rejoice tv deɛ ɛda mu fua Mete wo aseɛ. yɛyɛ international ɛ nkurɔfoɔ a mmonɔnyɛ wɔn hwɛ yɛn wɔn pɛ sɛ wɔn hu nea nea ɛkyerɛ pɔtee sɛ ɔ kristosom ne ɔsom a ɛtwa sɛ wɔ nipa yɛ som wɔ asase wei Ma so. mentwa no short, nea nti a ɛsɛ sɛ yɛhunu sɛ kristosom ne ɔsom a ɛsɛ sɛ yɛsom ne sɛ Kristo no a yɛdi n'akyi no ɔno na ɔbɔɔ yɛn, ɔno na ɔbɔɔ wiase, ɛmu nneɛma nyinaa yɛ ne dea nti sɛ me me wo ba a ɛsɛ sɛ me ba no yɛ dɛn? Som me, Enti nnipa, deɛ ɔbɔɔ yɛ baa asase wei so no, ɔno na ɔsɛ yɛsom no. Ɔno ne Nyankopɔn. Enti na ɛsɛ sɛ ɛyɛ fapem anaa ewiase nyinaa hunu sɛ Nyankopɔn ne obi a ɛsɛ sɛ yɛdi n'akyi. Ok paapa mpakyɛ wowɔ biribi ka fa ho because asɛm no deɛ ɛha wiase nyinaa ɛbɔ gu. Ɛna na meka wɔ Exodus chapter twenty no ɔse ɛnyɛ Nyame foforɔ biara nka me ho. Ɔse I am a jealous God, meyɛ Nyame a metwe nunkurum nti ɛnyɛ Nyame foforɔ biara nka me ho, sɛ nhoni, sɛ yɛ deɛn, sika nhoni, sɛ yɛ deɛn, ɛnyɛ biribiara nka me ho, gye sɛ me Nyame pɛ. Nti sɛ yɛ sa ɛkɔ John a, John chapter one a, bas na wokan ba a, ɔse na Onyankopɔn, Yesu Kristo ɛkasa ɛfa Agya no ho, amen, kasa fa ne Papa no ho, na ɔse Obi ntumi nkɔ Agya no nkyɛn gye sɛ ɛdɛn ɔnam no so. Na ɔse ɔno ne ɛdɛn Asɛm no, na Asɛm no ɛbɛyɛ onipa hann, na no pɛ na yɛbɛnam so anya nkwagyeɛ ama yɛn kra. Na ɔkra, onipa, onipa biara yɛ ɔkra, honhom ne nipadua. Enti sɛ ɔkra no a ɛwɔ wo mu no, ɛno na ɛte yaw, na ɔno na daakye ɛkɔ akɔgyina atemmu anim. Enti sɛ woantumi ansom Nyame na wode wo ho so to bosom anaa adeɛ bi foforɔ so a, daakye wobɛwu, na atemmu no anim no, hwan nkyɛn na wokɔ akɔgyina abu atɛn no? Ɛyɛ Onyame. Mate.
Ewiase nyinaa nso ate. Abusuafoɔ, ɔsoro kasa adwumadie no na mogu so hwɛ yi o. Me din ara ne Nana Agyei Bɔhyɛba. Me na mede dwumadie ho kyea me. Ɛyɛ ɔsoro kaseɛ, Awurade ankasa na ɛne wo ɛrekasa no. Yɛtoa so a, Paapa, wei deɛ kɔma mo ne mmienu nyinaa nea ɔbɛtumi ayi ano biara, because ɛha me paa. Mekɔhuu biribi wɔ Jeremia, Jeremiah chapter number seven verse twenty one.
Wo a wohwɛ me, mepakyɛ wo nso bue na hwɛ. Ɔse, Monkɔ so monyɛ mo monkum mmoa no, momfa montwa mogya, monkɔ so nyɛ nneɛma dada no a na moyɛ no. Because bere a mefaa mo agyanom, migyee mo agyanom fii nkoa fie no, manka ankyerɛ wɔn sɛ wɔnnyae saa nneɛma no, na mmom meka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnsom me na menyɛ wɔn agya na wɔn nso nyɛ me mma. Wahu? Ná kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ saa nneɛma no a Jacob bere so ɔyɛe, otwaa mogya bi, apam, saa nneɛma nneɛma no nyinaa, anka wɔntoa so nyɛ. But ɛnnɛ nea yɛanya ne sɛ, obi yɛ biribi saa a, ɔyɛ bosom. Nso nnɛ no, nsɔrensɔre wɔ hɔ bebree a wɔyɛ saa nneɛma no. Enti, sɛ mmoa pae saa a, na sɛ biribi saa a, ɛnyɛ me na mekyerɛw Bible no o. Ɛno nso, ɛsɛn me na mowɔ ka fa ho. Amen.
Amen.
Kakra a mɛka ne sɛ, Yesu sɛ ɔno ne mogya no, ɛso sene mogya nyinaa. Enti ɔde ɔno ne mogya no abɛyɛ mpatadeɛ sɛ yɛbɛ. Dabi, dabi, dabi, Nyaboterɛ.
Ɔse, ɔse, Mefaa mo agya no mfiri nkoa fie baeɛ no, manka ankyerɛ wɔn sɛ wɔnnyae saa nneɛma no, na mmom wɔnyɛ. Nea ehia ne sɛ wɔbɛfa me sɛ meyɛ wɔn agya, na me nso mafa wɔn sɛ wɔyɛ me mma. Okay. Enti sɛ woka sɛ Yesu de ne mogya no bɛyɛ mpata anaasɛ ah asɛ woreyɛ akasa tia saa hɔ no, ɛnyɛ me na metwerɛeɛ. Ɛɛ, menkasa ntiaeɛ. Agya, mɛtumi aba mu kakra? Agya, bra.
Ɛɛ, Gyilem a na woreka no, saa berɛ no na Yesu nyɛ MP. Agya kaa sɛ me deɛ ɛdi kan. Ɔkyerɛɛ mu paa na ɔse, Ɛnka no na yɛde mmoa yɛ dɛn? Ɛyɛ mpata. Na Yesu bɛwuiɛ no, nti Yesu ne mmaeɛ no ɔse, Mamma mma meyi dɛn? Mmɛgu mmara no duru no, anaasɛ mmara no. Nanso mebaeɛ sɛ mebɛhyɛ mo ke, na ɔno na ɔnim mmara no yie, nti ɔno na ɔbɛkyerɛ. Nti ɔhwiee ne mogya gu wieeɛ no, mogya bi a ɛni hɔ a ɛyɛ aboa mogya a ɛtumi sa kasa bio, because ɛnso nkyɛn Yesu mogya. Nti apam, saa apam no na ɛyɛ apam dada no mu, na Yesu de apam foforɔ aba. Ɛno na ɛyɛ nkwagyeɛ no. Yoo abusuafoɔ ɔsoro kasɛɛ na wogu so a wohwɛ yi yɛbue phone lines no atom mepakyɛw wohwɛ a ɛwɔ screen no so wobɛtumi afrɛ wodeɛ fra na fa frɛ na fa w'adwene bra yɛbue phone lines no atom ɛyɛ ɔsoro kaseɛ wofrɛ a na waka ɔsoro kaseɛ mɛgye wo so na afei atoa so saa pɛpɛɛpɛ enti ɛkwan da hɔ sɛ wobɛtumi afrɛ nanso wode w'adwene kyerɛ ɛde aba ahaa. Enti Paapa, wopɛ sɛ ɔkye, mopɛ sɛ mokyerɛ me sɛ Apam Dada no atwam anaa? Sɔfo, kakra a mɛka ne sɛ, ɛntwaa mu, but nneɛma no bi wɔ hɔ nom a Yesu se, Mansɛe no, na mmom mehyɛ ne ma. But wohwɛ mu, hwɛ mu. Ɛnti sɛ wansɛe no na ɔhyɛ ne ma de, na ɛdɔ no. Tie, tie, tie, wohwɛ mu na wotie ne nyinaa a, ɔse ne nyinaa mu no, nea ɛtwa toɔ no yɛ ɔdɔ. Amen o. Enti no hwɛ biribi, Yesu ansɛe no, ɔbɛhyɛɛ ne ma. But mansɛe no, mebɛhyɛɛ ne ma no. Ɔse, ɛfiri nnɛ de rekɔ deɛ, aboa mogyaa a na obi fom a yɛde kɔyɛ mpatadeɛ te ne ho no, seesei ɛnyɛ saa biom. Wo deɛ wofom a, bra me me nkyɛn, bɛsu frɛ me, na ɛka wo mfomsoɔ ne wo mmaratoɔ no nyinaa, mede bɛyɛ dɛn? Mede bɛkyɛ wo. Because first no, sɛ obi fom a, yɛwɔ ntomadan a Ɔsɔfoɔ no pɛ na ɛwɔ access sɛ ɔtumi wura saa dan no mu kɔpa kyɛw de ma. By now no, ɔse obia, everybody, obia, akwadaa o, panin o, ɛdeɛn yi o, ɔtumi ba m'anim anytime biaa ɔno ayɛ ready sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛn, ɔba. Nti wohyɛ aseɛ na wokenkan Bible no a, ɔse hɛ, me, me, sɛ mobɔ mu a, Mebue, mobisa a, mohwehwɛ a mubehu. Afei ɛtɔɔ mu no, ɔretɛne baeɛ sɛ, Seesei megyina pono no akyi, merebɔ mu. Nea wayɛ ready no, ɔno ara Yesu no bɛwura mu. Ɛnyɛ wo na wokɔhwehwɛ no biom, seesei ɔno na ɔreba. Enti no, Yesu no.
Hello, ɔsoro kaseɛ so, nea ɔdi ne nea ɔfrɛ firi. Ah, me, mekasa firi adwuma kɔ bɛsi ase. Aha, kasa, ɔsoro kaseɛ so. Ah, Mo program no ana mepɛ sɛ mebisa ayi kakra wɔ so. Wo ne problem bisa question. Ah, mmerɛ ɔsɔfoɔ no kasa no kaa sɛ Yesu ka eh, Nyankopɔn kaa sɛ ɔma yɛn mmɔ nipa sɛ yɛsɛ so ne esuban so. Ɛhɔ no me ma me me nti aseɛ mu no sɛ that time no na ɛsɛ sɛ nyɛ Nyankopɔn no nko ara na ɛbɔɔ nipa. Nti na ɛsɛ akɔyɛ sɛ ɔma another partner. ɛbɛkaa ho. Nti me me nti ase mu sɛ mehu ne sɛ saa partner no ɛne bronsam because sɛnea bronsam tumi nyaa nipa so nipa so tumi no na ɛsɛ akɔyɛ sɛ ɔno nso ka ho ne ɛbɔɔ nipa
nti ɔmo nkyerɛ mu na yɛhu ne yie.
Papa no asɛm mu kakra.
Ae, wɔaba sɛ wawo te yɛn. Aha. Enti ɛɛm, kakra a mɛka ne sɛ, sɛ even nyɛ bronsam mpo nnɛ wɔ hɔ a, na abɔfoɔ wɔ hɔ, na Yesu nso yɛ dɛn? Wɔ hɔ. Enti no, wɔn nyinaa ka ho, ɛna ɔse yɛnyɛ dɛn? Yɛmmɔ nnipa te sɛ yɛn nhyɛsoɔ. Enti nipa a mɛtumi agyina mu aka no kɛseɛ ne sɛ, Yesu mpo na ɛyɛ witness because Yesu no, ɔno nso baeɛ te sɛ nnipa. Enti no, Yesu. Mepa kyɛw mentwa w'ano, me ba, obi wɔ line no so. Okay. Ɔsoro kaseɛ so nea ɔdin ne nea ɔfirefiri. Ɔsoro kaseɛ. Awurade ne yɛn kasa.
Yoo, yɛfrɛ me Nanaya Ɔɔdɛe. Aha, a ɔkasa firi yɛn. Mekasa, mekasa firi Awodomia Estate. Awodomia Estate, aha. Mepa kyɛw, ma ne nkɔntɛm kakra wa yɛn. Yoo, mepa kyɛw, mepɛ sɛ mebisa sɛ, Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron no, Wɔyɛ ɛ ɛyɛ adeɛ baako anaa sɛ nsonsonɛ wɔ mu? Ɛno na mepɛ sɛ mebisa asɔfo no. Me pa kyɛw, wei deɛ me ara mɛtumi agyina mu ayi wo ano sɛ, Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron no, ɛyɛ baako pɛ, nti na yɛwɔ Nyame baasa koro. Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron, ɛyɛ ade baako pɛ, nti ɛnyɛ adeɛ a yɛpaapae mu, mho, ɛyɛ Nyame baako pɛ no ara, nti na ɛyɛ Nyankropɔn. Sɔfo, ma menka kakra wɔ hɔnom koraa. Kakra a meka ne sɛ, wo deɛ yɛnhwɛ nnipadua yi a yɛte ha yi. Yɛwɔ honhom wom, ɛne yɛwɔ ɔkra nso yɛ dɛn wom ne yɛwɔ body no, nipadua no. Ɛyɛ adeɛ baako pɛ. Nti Nyankopɔn, Ne Ba, ɛna ne ɛ, honhom no. Ba honhom no, obi ka sɛ, ɛneɛ na Yesu baeɛ, na honhom no, ɛneɛ, Ye, Nyankopɔn bɔ asase no, aberɛ a ɔbɔ asase no, na honhom no yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ.

Dɛ biribiara nnyi hɔ a ibotum ekotse Nyame. Yɛakyɛ asɔrdan no a yɛakyɛ mu ebien no, dɛ yeyi nyia ɔwɔ hɔ no efi mu. Ntsi sɛ Nyame eyi dɛm ntoma no mu efi hɔ dze a, na kyerɛ dɛ Nyame no ɔyɛ baako pɛ, bi nnyi hɔ bio. Ntsi ma mo so mekyerɛ m'adwen.
Ebia na biribi akyere w'adwene so. Sɛ yɛsɔre firi ha, eh, yɛsɔre firi hanom sei a, frɛ me wɔ ahomatorofo yi so, 024 6612 667, 024 6612 667, na me ara me ne wo nkasa, na afei yɛnhwɛ. Paapa, Na, aha. na o, yɛ, ɛyɛ nyame baasa koro. Nyame Agya, Ɔba, Honhom Kronkron bɔ mu na ɛyɛ baako. Na yɛn papa kyerɛ mu sɛ nipadua no koraa yɛ ɔkra, honhom ne nipadua. Na Asɛm no, Bible sɛ na mfiase na Asɛm no wɔ hɔ, na Asɛm no yɛ Onyankopɔn. Asɛm no na ɛbɛdane yɛɛ Yesu no na ɛbɛyɛɛ Ɔba no. Ɛna Honhom Kronkron. Me pakyɛ wo papa, ɔsoro kaseɛ so nea ɔdi ne nea ɔfiri firi.
Media ne Magalosi ma. Mebakyɛ wo

Honhom no, ɛte sɛ mfenama. But ɔkra no, ɛna ɛma nnipa no tumi keka ne ho. Nti sɛ ɔkra no wɔ mu a, sɛdeɛ onipa da a, ɔso da a, nnipa no, honhom no ma nnipa home. But ɔkra no nso ma nnipa ɛyɛ, ɛ, ɔ, ɔ, ɔyɛ, ɔyɛ active. Ɔtumi tene ne nsa wei mɛtene a, ɛyɛ ɔkra no. Mɛtumi ayɛ sei a, ɛyɛ ɔkra no. But honhom no nso, ɛwɔ me mu. Nti honhom no firi me mu pɛ a, yɛse onipa no, wayɛ dɛn? Wawu. That time no, ɔkra no nso ntumi nyɛ dɛn? Ɛnyɛ hwee bio. Nti ɔkra no, yɛ adeɛ bi a ɛwɔ nipa mu a ɛtumi keka ne ho, ɛyɛ sɛ ɛ, ɛ, ɛtumi yɛ biribiara. Enti ɔkra no firi wo mu na honhom no kɔpɛ a, nipa no awu. Enti ɔkra no yɛ adeɛ a deɛ ɛma nipa no tumi wɔ preti. Yoo, yɛate. Yɛtumi aba Na, mu koraa. aha. Ae, sɛnea na yɛn papa akyerɛ mu no, honhom na ɔkra. Honhom no yɛ Nyame honhom na ɔhome gu ɛberɛ a na ɔbɔ nnɔteɛ no wieɛ no ɔhome gu mu no ɛno na ɛmaa nnipa ɔkaa sɛ yɛmmɔ yɛ nnipa sɛ yɛsu ne yɛ sɛso sɛso no yɛ honhom no a Nyame home gu nnipa mu no nti ɔkra no yɛ mogya no a ɛwɔ nnipa mu a ɛma nnipa ahoɔden ɛba ɛna Nyankopɔn anaa spirit biara nso no move with breath. Ok paapa ɔfrɛfoɔ foforɔ nso aba mentwa w'ano yɛ ɔsoro kaseɛ so nea ɔdin ne nea ɔfrɛ firi. Ah, yɛ fɛ mi ɛyɛ oforicha.
Na me
ɛdi si ɛyɛ akosombo. Akosombo.
Me pa kyɛw sɛ wan low wo TV na me yi wafiri so wa wada ɔrɔ ma low ne kakra. Hello.
Yɛ low TV no low machine ne ntesa me yi wafiri so. Ah, na na low no pa. Aha, kasa, kasa.
Sɛ mepɛ sɛ meka sɛ mobɔ mmɔden. Nyame nhyira wo. Amen. Onhyira wo nso mmue kwan mma wo. Na deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, mepɛ sɛ mebisa sɛ, ɛyɛ mmerɛ a ɛrekɔ awieɛ yi, nneɛma a ɛrekɔ so bebree kyerɛ sɛ ɛnkyɛ na Yesu bɛba? Ɛyɛ ampa, woakasa.
Yɛpɛ sɛ
woda nneɛma bi adi a ɛkyerɛ nneɛma a yɛ nsɛnkyerɛnne a yɛde bɛhu sɛ wei yɛ atorofo adiyifo, wei yɛ ɛyɛ adiyifo a Onyame asɛm so na wɔnam, ama nnipa ani ada hɔ ama wɔankɔ ɔpɛyɛ mu. Me nua bɛɛma, me nua bɛɛma Joe, tie dɛn? Ɛɛ, ɔsoro kaseɛ deɛ, nneɛma sɛeɛ nti na Nyankopɔn de ɔsoro kaseɛ baeɛ, enti ne mmere wɔ hɔ. Ne nyinaa, sɛ wobɛtoa so ahwɛ ɔsoro kaseɛ a, ne nyinaa wobɛhu ahu kwan a wobɛfa so a wobɛbɔ ɔbra no. Enti na ɛyɛ Yes. ɔsoro kaseɛ no, Awurade ne yɛn kasa. Ok, Yeah. ayɛ bere na yɛde yɛ time no aso awie. Yeah. Aha, enti mepakyɛw afrɛfoɔ no, mesɔre a, mesɔre a, momfrɛ me nsi ahomatorofo wei aso, 0246612667, 0246612667. One two six six seven frɛ me na yɛn kasa na afei ne wɔ bia yɛn san nyɛ paapa mpakyɛ wo yɛn nyɛ yɛ time na so awie nti no bɛbia wo firi yɛ kyerɛ yɛn bɛbia yɛ bɛtumi anya wɔ akyiri kwan me pakyɛ wo papa ɛmia me nim no kyerɛ na bɛbia yɛ bɛtumi anya wɔ kyɛ wo me pakyɛ wo asɔre a me da no ɛyɛ the Lord's strong tower prayer ministry international yɛ wɔ nsawam wo du nsawam a wo bɛ bisa obi a sɛ wo kɔ sɛkyi agya-kwa JSS school no adjacent school no nkyɛn mu hɔ na asɔre no wɔ hɔ the Lord's strong tower prayer ministry international Asɔredan no wɔ sukuu no nkyɛn hɔnom a ɛwɔ Nsawam. Yoo.
Atiefo, sɛ mo ɛɛ mo a mohwɛ yɛn sɛ mo te yɛ. Ɔwɔ the Lord Strong Tower Prayer, nea ɔwɔ ne mu no me nsa ka me deɛ o, ahaa, okay. Ɛɛ sɔfo, me nso baabi a Asafo a meda ano wɔ no, Nkran, Borɔn, Nkran kurom ha yi ara na mewɔ. Wofa car firi he, La Paz, Adenta, Medina, Accra, ɛhe, baabi biara a wobɛfa car no, ka sɛ worekɔ Mallam Station. Woforo Mallam Station car a, wo se wobɛsi wɔ Mmasalachi, Wodu Massalakyi a, wose worepɛ Bɔla Road kaa. Woduru hɔnom na wonya tena Bɔla Road kaa no mu na aka kyerɛ no sɛ worekɔ Mister Brown. Wodu Brown hɔnom a, wobisa akwadaa o, ɔpanin o, si baabi a Sɔfo K. ɔyɛ asɔre no a, akwadaa o, ɔpanin o, ɔbɛba abɛkyerɛ wo baabi a Sɔfo K. yɛ asɔre no. Yoo abusuafoɔ ɔsoro kaseɛ ɛnɛ da yi ɛnɛ deɛ yɛde ba n'awieɛ ara Ɛne saa. Enti frɛ sɔfo K. Mepakyɛw fa wo phone number ka bɔ wo phone number kyerɛ wɔn. Ebia obi pɛ sɛ ɔfrɛ na ɔne me di nkɔmmɔ anaa ɔhwehwɛ me akyiri akwan a, me telephone number yɛ zero two four one two six five six eight zero, zero two four one two six five six

Yoo mepakyɛ wobɛtumi afrɛ wɔn nyɛ haw biaa wodeɛ frɛ wɔn wɔyɛ nyame nipa a kyerɛ sɛ ɛyɛ real clear bibia ɛfii biaa nnim because ɔsoro kaseɛ deɛ eeh haa yeah sɛ waa wani tua yoo mede aseda kɛseɛ ɛma me producer Samuel Kwaku Ansah nyame nhyira wo bebree afei nso sɛ wopɛ sɛ Aya, biribiara, ɛɛ, nkratoɔ bi a ɛwɔ akyire biara, biribiara a ɔpɛ sɛ ɔde hyɛ mu biara no, aha, number no wɔ screen no so, frɛ, na yɛnkɔ yɛn anim. Nyame nhyira wo bebree, Nyame nhyira Ghanafoɔ nyinaa, amanɔnefoɔ nyinaa, Nyame nhyira mo. Yɛde nna deɛ ɛresi anom sei, ɛda sɛ nnɛ, hyia ɔsoro kaseɛ team, na yɛmfa mfa biribi a ɛsom bo nsan mfa mmɛsom wo. Makra wo. Bye bye. Nyame adehyeɛ Nyame mma Christ asomdwoeɛ nka mo nyinaa Sɛ mo nyinaa mo di adanseɛ sɛ wiase no ayɛ den Aane ɛyɛ ampa wiase no ayɛ den paa Ne sɛ nti Satan nso nam kwan bi so pɛ sɛ owia Nyankopɔn mma na ɔde wɔn kɔ ɔsɛeɛ mu Ɛno nso nti na Nyankopɔn de dwumadie ato ne din Ɔsoro kaseɛ Aane wote no yie Ɔsoro kaseɛ Awurade na ɛneɛ ɛba bɛkasa ne sɛ nti hyia wo nua bɛɛma nana agye bɔhyɛ ba ɛwɔ rejoice TV aane wote ne yie rejoice TV ɛhɔ na wobɛnya ɔsoro kaseɛ no bi ahwɛ yɛne asɔfoɔ kuku dam ɛna ahyia ne awura twerɛsɛm no mu ne yɛyi nokora nokora no ankasa deɛ de akyerɛ wo na watumi afa kwan pa no so na watumi anya ɔsoro aheman mu kwan no bi hyia me rejoice TV Kwasiada nonsia kosi nonsia mpae mu biara ɛyɛ ɔsoro kaseɛ awurade na ɛne yɛn kasaa. Numa yɛ kuo a asɔ yase ɛyɛ. Ɔsoro bɛ kasa ama ma koma tɔ me yɛm.